vafambi vemuriko avalamboloko watsano inzwai kabva kauya kuda kunondi challenger kuchallenger member inenge ino demenja manga muri kwamutsare kuuya pageto kuuya kuzorohwa nare ndobvunza mubvunzo ndiyana mutsarazaro ichi chirahweka chichiri kuda dudziro kamwana kadiki kanomira nemadziro kanenge akaorerino avanhu ngenyama ndiyana timina bhonzo kona ng'ali achanoimba kusondo then mauto ndikamuiga mudonzo achavhara zuda rinenge munhu wekongo sauro pakafa akafita makonzo then wakuimba kanyemba watova wabhonzo chinzwa capiteni ndikati ekisheni hexpanibowiri here chinzwai musamhanye mhanduwe muromo waapasaidhi nekurova buwe mm. upenyu hwenyu kandine urombo kuti zvinhu zvifambe mambo kasiyai dombo makapinda mukadya mari nemahure makutyisa vanhu kumi kunge chigure manga muripi makuita mafanifanike vhara zipi asi okay. mambo josaka ndiri kuti seven vari kuti kushata kunge bveni iwewe kushata ka seven kushata sabhauren kushata kunge baba vatensen kushata zvekupiwa mawati tenten kushata kunge gudo rarowa nereken kushata seuri kubaiwa jackson kushata kunge hexpanebawirere Mambo, asi makanaka kani indawazo muchiita kunge mafani munoona kunaka here kwemumwe murume munenge taitonika kuno amurume asi imi mitsano muringito musaite kunge gudo riye ranhongapito ndiri mauto tsano ndodhifenda bato kare tsano makatiimba tumango mazato
tsauya dzega fare fare dzauyira mutswanda yemamoms yekumbare musatambe nemakona anangale because basa rinopera sadj mbale ndikati totota captain action richigeng
tsano pano apa imbwe ngano uyai titepaiwa podzirisa rungano pano tsano munopumhanya toyitoyi kana muti makapenga sando dzenyu ka ehoi motitaurira makupera kare kare munenge nhembe muri wekuchinyakare kuno kumauto tokurova indare mobva matadza kubudikira kana pambare isnamirai papo onai timu yangu apa takuenda yamani saka ndoti mungorova ka 1 8 maline moro 8 maline tabva tatomira zvakupera muswa 30 munofanzwa madvibe mava matongooneka pano haanzi madvibe musakuchinjire zita eh. anonzi razaro
right simudza tana madvibe chichitanga chingoroveka one kona ka one tovadamira capital action eh? hanzi razaro tauya futi kudzova batauro exponable widede chinzwa saka zviye zvandaishuwa ndadzozviwana I'm the first in the game like Nan Banana. Ndiri mumwe muchero ngemabhanana ndaona vakatsvedza kunge vatsika bhanana chinzwa ndiwedzerei zvimwa ndakukwana hanzi ndinopenga eya ndirakukwana vakanitsvaga kuna sagona ndirakukwana but ndakakutsvaga kuna anogona iwe andirakukwana mandiona ini ndiri muchiki Razoro wenyu mwana mudiki kuuya mudhanzi akapfeka bhutsu diki apo akari kukamhina nesiki hakana kana kana kapeji akapedza mari yese nemahuri ekuloji oda kurwisana neni dhoji anenge akarohwa nemupeta nefodya manje nini ndiri dhonza mirai mirai mirai ipapo tsala chipombisa 0772162651 timu yangu apa tikuperera pano but sika inini hachiperekana kuseni ndimboona ah, auya ah, nei kwamutare kwacho inini una godfather inini ndiri mufambi wemadeko right handizosvike razaro kachipoko ka nguva dzino idzika eh. ndo nguva dzangu kana game rikiitwa manheru ka hatisvike kana kuseni aiwa tate munopedza musi wa 30 madvibe ndizvo akatoperera musi wa 30 zvamada godfather tinoita seizvozvo Nhasi kuimba zvemaskits zve avanenge vachiita ka zvekuda kutsvaga mafanzi asikuita maskits orara muhongo yongori plus inini ndine mahits munoziva chakaita ushaike haasi maskits
chata kukanganwa kutobvunza mwana kuti unomuziwo here razaro anoti arisi kukuziva awa chimirai chimirai chimirai chimirai yes plus uyu Yes, Zimbabwe 0772162651. akona ngale mad viper timu yangu taurai neni akuina chinhu ndiani right kana kuine imwe challenge iri kunzoko iri kuti ayewa pana mad viper nepana kona ngale ndiri kupa dawo ipapo ah, unonga uchibata faster faster thank you so much mad viper ah, thank you so much kona ngale hazi ah, mambo chisanai muchitaura neni manje kuti mamuchisekei ataurai nei lai vataurai nei